nĩ ngatho mwĩroreri nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera tv ya inoro rĩrĩ nĩ irũngo rĩa ndereti ya ũgĩ tabarĩra-inĩ ya wĩra nĩ wĩra na kiumia gĩkĩ mũgeni witũ nĩ liz wanyoike ũrĩa nĩ mwambĩrĩria na nowe mwarimũ mũnene wa thukuru wa gĩkĩro gĩa gatagatĩ-inĩ kana college ya nairobi institute of business studies nĩyo nibs harĩa rũirũ Ũmũthĩ arenda gũtũthomithia ũhoro wa tũmawatho tũrĩa ithuĩ twĩigagĩra na ũhoro wa gũtũthingatithia nĩyo ĩtagwo discipline. Nĩ ngatho mũno Madam Liz nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ. Na nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũcera gũkũ kwanyu. Karibu. Eh, Madam Liz, ta tũtarĩrie ũhoro wa tũmawatho tũtũ ithuĩ twĩĩkagĩrĩra na ũhoro wa gũtũrũmĩrĩra. Ah, tũmawatho tũu mũndũ akoragwo ekĩrĩire. makĩria rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa wĩra, nĩ kĩndũ gĩa gũgũteithia nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere, number one, ũhote gũikarania na andũ arĩa angĩ, ũhote kũ handle customers arĩa mangĩkorwo marĩ difficult. Kwa hĩndĩ ĩyo kũrĩ andũ marĩ thĩna mũno mahota gũka makũgie wĩra-inĩ mũno. Na maũndũ marĩa mangĩ ũngĩka nĩ tondũ wa mbeca iria ũrongania, maũndũ marĩa ũgwĩka nĩ ũrarahũthĩra mbeca iria iroka, maũndũ macio mothe no mũhaka ũkorwo wĩna kĩndũ twĩtaga discipline, na discipline nĩ tũmawatho tũu we wĩigĩire. Tũramenya atĩ nĩ tũkũhota gũteithia wĩra waku na tũrĩa tũkũhota gũtũma wĩra waku ũkũre. Na wĩigĩire we mwene ti hinya, no ũngĩkorwo nĩ mũndũ ũngĩ ũrakwĩra, nĩ ũkũnindi kwĩrwo rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Maũndũ ma kwĩrwo mũndũ ambaga kwaga kũmetĩkia. No ona ũngĩkorwo nĩ wĩragwo ũcoke wĩtĩkie wĩigĩre tũmaũndũ tũu discipline ĩyo, nĩ ũkuona biacara yaku yacenjia biũ biũ biũ biũ. Rĩrĩa wĩ biacara-inĩ na makĩria arĩa marĩ tũbiacara-inĩ tũu tũnini, Eciragia kabiacara kanini atĩ no gũthiĩ kũiga tũindo handũ atĩ nĩ kwendia andũ moke customers magũre. No no mũhaka we ũkorwo ũrĩ igũrũ wa andũ arĩa angĩ nĩguo tugaga ahead of others. Na gũkorwo ũrĩ ahead of others nĩ atĩ rĩu nĩ tuge ũreka kabiacara ga kwendia mboga handũ. Tondũ tũrenda tũ deal na andũ arĩa anini na nĩ o aingĩ arĩa mangĩambĩrĩria harĩa thĩ kuma kwendia mboga, kwendia tũkuo, kwendia... Tũindo twa mĩthemba mĩingĩ na mĩingĩ. Bata wambe ũkorwo ũthomete. Nĩ wega mũno mũndũ wothe agakorwo ena gathomo ga kũhota kũbanga wĩra wake. Na maũndũ macio nĩ matũmaga mũndũ mũthomu akũranĩke na mũndũ ũtathomire. In fact no ũthiĩ wone mũndũ ũyũ rĩ, aai mũndũ ũyũ areka maũndũ make rĩ, areka na gĩthomo. Nĩ ũiguaga ũndũ eragwo hĩ ũcio areka maũndũ make na gĩthomo. Okorwo nĩ ga kioski gaku harĩa ũigĩte tũboga. Ũkabanga wega makĩria tũindo tũtheru okorwo nĩ macungwa kana kĩrĩa kĩngĩ ũrendia ũgakorwo ũhurĩte wega, ũkaigĩrĩra karatathi gatheru. We mwenyewe ũgakorwo wĩ very smart, PR yaku ĩgakorwo nĩ very high. Discipline nĩ ya kuonania atĩ mũndũ oka na agĩũka kwarĩria ũru nĩ ũkũhota kwĩgitĩra na ũga smile ahota kwĩra ah rĩu nĩkĩ gĩkĩ ũrendia haha macungwa maya akahutahuta icungwa, icungwa rĩrĩ nĩ ibuthu ũhota kũigua mũndũ ũramwĩra atĩrĩ tigana namo Okorwo ndũkwenda, nĩwanakora mũndũ ũrera mũndũ ũguo, hai agakwarĩria ũru. Nĩ wagweta ũhoro wa mĩhũthĩrĩre ya mbeca, ũrĩa ĩraingĩra na ũrĩa ithuĩ tũrahũthĩra. Na maita maingĩ tũrĩ mawĩra-inĩ maya maitũ rĩ, nĩ tũmĩthondekaga mbeca. Discipline ya ũhũthĩre wa mbeca ũrenda ũrenda kuga atĩa? Haa, kwanja rĩu nĩ wonaga tũbiacara tũingĩ tũkĩhingwo mũno, na tũhingagwo nĩ tondũ wa kwaga kũ plan. Biacara ĩyo no mũhaka ĩkwandĩke we ĩkũhe mũcara waku, ũcoke okorwo nĩ ũrarĩha kanjũ hau ũrĩ, ũcoke okorwo nĩ ũrahota kũrĩha mũndũ ũrĩa ũragũteithia wĩra, nĩ ũrahota gwĩka tũmaũndũ tũu tuothe na ũgatigia mbeca by the end of the month. Mbeca icio watigara by the end of the month, ndũgecire atĩ nĩ mbeca excess, gũtirĩ mbeca excess, oya ciothe o ũguo irĩ, ũthiĩ wongerere indo-inĩ, okorwo tene wambĩrĩirie na ten na ngiri ithano, rĩu nĩ wona ngiri ikũmi, ngiri icio ikũmi cia cia igũrũ ũcoke oroho nĩcio ũgũthiĩ kũgũra indo ingĩ nacio wongerere wĩra waku ũbuild wĩra waku kuma hau ndũrĩrutaga mbeca hau atĩ ũthiĩ ũkarĩha rent ũkaruta mbeca hau ũkahe arata aku ũkaruta mbeca hau ũgathiĩ ũkanyua njohi kana soda kana kũrĩa kanyama no mũha- mũcara waku ũrĩa weheire rĩ ũcio nĩguo wa wĩra ũrĩkũ wa wĩra ũcio ona ona andũ mũndũ wambĩrĩirie kaũndũ kanini nĩ tondũ nĩ aigĩire tũmawatho tũu twa gũkorwo atĩ ndaraigua Mũndũ nĩ akorokagĩrwo na mbeca ciake. Ndwonaga mũndũ ena mbeca haha aroria angĩka atĩa angĩka atĩa nacio akariganĩrwo na acionire atĩa. Mhm. So maũndũ macio rĩ nĩmo mũndũ o wothe agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora. Ũrenda kuga mũndũ ũreka wega mũno wĩra-inĩ wake angĩaga discipline kana kwĩigĩra tũmawatho, ũrenda kuga ndangĩthiĩ na mbere na wĩra ũcio? Wĩra ndũngĩthiĩ na mbere ũtarĩ na tũmawatho tũu twaku wĩigĩire. Kũrĩ andũ angĩ mokaga atĩ mendia tũbeca magĩa na ngiri igĩrĩ mũndũ rĩ, agetwo nĩ mũrata we nahau, akamba hihi gũtigĩra mũndũ, ng'ania ta ndoragĩra kawĩra gaka nyambe nguthũke haha, na ti ũyũ nĩ ũndũ mũgima arathiĩ gwĩka. Kũhota gũikara handũ hau mbiacara-inĩ yaku mũthenya mũgima rĩ, ti ũndũ mũhũthũ, no nĩ ũkarĩhwo wĩra ũcio ũraikara haha. no wambĩrĩria gwĩta mũndũ kana ũkahũra thimũ ũkera your brother ndũgĩũke ũnyitĩrĩre haha ĩ nĩ ndĩrenda gũthiĩ kaũndũ kena haha rĩngĩ nĩ mathiko ma, ma, a friend of your friend of your friend guka we atĩ nĩ ũkwenda gũtiganĩria wĩra mũndũ kũrĩ na ũndũ ũngĩhota kũ relate na arata aku ũtagũthũkia wĩra waku. Kũrĩ andũ makoragwo meigĩire mawatho kana yes. tũmawatho atĩ niĩ ndĩhingũraga wĩra wakwa thaa ĩmwe mm. na rĩmwe nĩ mathiaga magakora nĩ mararemwo kũhingũra thaa ĩmwe kana magakora nĩ mũndũ nĩ arahingũra thaa inya mm. ona ũcio githĩ to watho angĩkorwo wambĩrĩirie kabiacara kanini na nĩ ũrenda nĩ ũrenda ĩgakũra rĩ ũndũ wa mbere wagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ nĩ gũ study the market customer ciaku rĩ nĩ a nĩ arĩa mokagĩra kĩroko tene magĩthiĩ mĩjengo-inĩ na nĩ ũrendia cai handũ nĩ ũrendia ũcũrũ na mandathi. Andũ acio marĩhĩtũkaga hau thaa ĩmwe nĩ getha marorete wĩra-inĩ. Kũguo no mũhaka ũkĩre five, ũruge na ũcoke ũkorwo ũrĩ harĩa Mariũka tondũ acio nĩ andũ a tene. Ũhoro wa gũ keep time, ũ study market na ũmenye okorwo andũ aku mahĩtũkaga hau kĩroko, no o marĩhĩtũkaga hwainĩ. Angĩ nĩ magũkwĩra njohera cabaci thiĩ nayo. Rĩu ningĩ hau ona ndũngĩtigĩra mũndũ tondũ watigĩra mũndũ cabaci ũgũkora ithondekirwo ikũmi na ithano no ũraheo mbeca cia ikũmi. Koguo rĩu rĩ, ũkahota kũiga mathaa kũringana na customer ciaku rĩ, maumaga na kũ, kana mokaga atĩa, kana nĩ a mũthemba ũrĩkũ. Hihi he kawatho mũndũ angĩĩkĩrĩra ga kũiga wĩra wake nĩ ũndũ wa andũ aya matindaga magĩkomba? Ndũkanambĩrĩrie biacara na kũheana credit. Nĩ wanyita? Ĩyo nayo no discipline. Ũcio nĩ watho, ũyũ nĩ ũkĩire watho-inĩ. Kũu mawatho-inĩ nĩ atĩ niĩ ndikũhea, ndirĩheanaga credit nginya rĩrĩa ngakinyia kĩwango kĩa mũthemba mũna. Ĩĩ nĩ getha ningĩ ndũgakĩndirwo na andũ ũramenya atĩ rĩu nĩ ndũrĩmonaga, ndũkamenya kũrĩa mathire, na rĩu kabiacara ngiri irĩa wambĩrĩirie nacio ngiri igana rĩ, ciũrĩre hau. Kũrĩ arata mokaga wĩra-inĩ magagũkũria, na kũrĩ angĩ mokaga magakũnina kĩwĩra either o na akorwo wĩ mwandĩke kana nĩ wĩra waku. Arata tũkũmakuua atĩa? Menya arata aku nĩ a. Mũrata ũyũ ũroka haha kaingĩ kaingĩ agatinda hau mũkĩaria, mũgĩthugumutha, mũkĩ-gossip, mũgĩka, ũcio ti mũrata. Rĩu ũcio nĩ andũ arĩa makoragwo mũng'etho, arĩa mathiaga mothaga karata ũguo tondũ matirĩ na something else to do. Na andũ acio maceraga hamwe. Mwĩre gweterere hwaĩ-inĩ mũkarie wona weka atĩa. Mũtingĩnina. Mũthenya ũyũ nĩ mathaa twenty four, ta ũtare mathaa twenty four, wĩhe mũgwanja ma gũkoma,

Nĩ ngenaga mũno mũno nĩ tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ mateithĩkaga, kwoguo we ndũka ignore kaũndũ gothe waigua nĩ gagũgũteithia. Nĩ ngatho mũno Liz Asante sana. Wanyoike. Okay, asante. Ũcio nĩ Liz Wanyoike, nĩ mwarimũ mũnene na mwambĩrĩria wa cukuru wa NIBS College harĩa Ruiru, na nĩ wakũigua agĩkwĩra atĩ no nginya wĩigĩre tũmawatho twaku we mwenyewe na ũtũthingatithie nĩgetha ũhote gũkũra. Irũngo rĩa ndereti ya ũgĩ rĩkwamba gũkinya hau, no nĩ tũgathiĩ na mbere nake kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ, kwoguo ũikare o haha. Ndereti ya ũũgĩ nĩ yakinya hau, no wĩra nĩ wĩra nĩ ĩrathiĩ na mbere thutha wa kahinda gatarĩ coho, harĩa ũkwĩronera o rũgano o rũngĩ.